וואס איז די גאנצע זאך פון פסח ביינאכט, וואס איז די דוטי פון א איד פסח ביינאכט, וואס איז די ביוטי פון פסח ביינאכט, די גאנצע זאך וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן פסח ביינאכט איז די סדר. די קוועשטען איז, ס'שטייט אזוי ווייט אין די הגדה אז חייב אדם לראות את עצמו כאילו הי' יצא ממצרים, א מענטש זאל זיך זען ווי פארוואס ער אזוי ווי ער וואלט אליין ארויס פון מצרים, וואס איז די ביג דיעל פון ארויס פון מצרים, שטייט נאך מער ו ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את עבדי מצרים א ר עני ועניני ובני בניי עני, אונז וואלט מען אלע געווען משובט לפרעה במצרים, וואס איז געווען דער גרויסע חורבן פון פרעה אין מצרים וואס האט אונז שטארק געבאדערט אז אונז וואלט מיר אונז וואלט מיר אונז וואלט מיר ממילא וועגן דעם מוז מען ביז היינט דריי אהאלב פיר טויזנט יאר שפעטער רעדן פון אים, כ'וועל זאגן נאך מער. די מענטשן פון מצרים היינט זענען נישט די קיין אייניקלעך פון די מענטשן פון מצרים פון דעמאלט, חזל זאגן בשר חרב ובלבול את כל העולם כולו, די גאנצע וועלט איז מבולבל היינט, גאנץ מידל איסט איז נישט דא קיין איין פלאץ אין די וועלט אויסער ארץ ישראל, איך מיין אין גאנץ מידל איסט אויסער ארץ ישראל, וואס איז נאך דא די זעלבע מענטשן פון די אייניקלעך וואס זענען געווען דעמאלטס, אינקלודינג מצרים. נישט אין סיריע, נישט אין דזשארדן, און ערגעץ נישט, אויסער אין ארץ ישראל היינט וואס מ'איז צוריק געקומען, אבער ס'איז אויך נישט געווען, ס'איז נישט בכלל, ס'איז בכלל נישט די זעלבע מענטשן, אונז וואלט מען נישט געווען היינט אין מצרים ווען נישט די גאנצע יציאת מצרים. עפעס א חרב וואלט אונז אויך ערגעץ געטראגן ערגעץ. סאו וואס איז די גרויסע ביג דיל? וואס איז די זאך פון חמץ מיט מצה? פארוואס זאגט דער אייבערשטער אז מ'זאל עסן נאר מצה און מ'טאר נישט עסן קיין חמץ? די קוועשטען איז אויכעט פארוואס האט אונז דער אייבערשטער בכלל ארויסגענומען פון מצרים? די אידן האבן בכלל געוואלט ארויסגיין פון מצרים? ס'איז אפילו נישט זיכער זיי האבן געוואלט ארויסגיין, מאוסט פראבעבלי האבן זיי נישט געוואלט ארויסגיין. אזוי ווייט אז חז ל קריגן זיך צו איינס פון פינף איז ארויס צו איינס פון פופציג איז ארויס. וואס איז געווען מיט די אנדערע? פארוואס זענען זיי נישט ארויס? זיי האבן נישט געהאלטן ביים ארויסגיין, די עולם האט נישט געהאלטן ביים ארויסגיין. טראכט אריין, מ'איז מסודר אויף א פלאץ פאר צוויי הונדערט יאר, מ'האט די זעלבע באבוס, מ'האט די זעלבע עסן, מ'האט די זעלבע סדר היום, מ'האט די זעלבע עמפלויער, מיט די זעלבע פעי טשעק, מיט די זעלבע מיט די זעלבע פראבלעמען, מען לערנט זיך אפ, מן הסתם האבן זיי געהאט קאנעקשאנס ביי די גאווערמענט אויך, זיי האבן געהאט זייערע אייגענע מענטשן זיך ארום געדרייט, און אייגענע שוטרים, און אייגענע וואטעווער, ס'איז זיי האבן נישט געהאלטן ביים ארויסגיין, און נישט נאר זיי האבן נישט געהאלטן ביים ארויסגיין, אונז האלט מען נישט היינט ביים ארויסגיין פון וויליאמסבורג, אונז האלט מען נישט ביים ארויסגיין פון מאנרא, און פון מאנסי, און פון בארא פארק, און פון וואטעווער מען איז, קיינער האלט נישט ביים ארויסגיין, איינער קומט היינט זאגן רבותי מען גייט ארויס, ווי גיי איך, האסט א דירה אנגעגרייט פאר מיר? וואס איז מיין דזשאב, וועלכע מוסדות, מיין חברים, מיין קהילה, מיין קולטשור, שטעל מיר אלעס צו, דעמאלטס קען מען אפילו אנהייבן די קאנווערסעישאן. ווי גייט מען? מען גייט אין מדבר? די אידן האבן, וואס האבן די אידן געשריגן אין מדבר אגאנצן צייט? די אידן האבן געשריגן אין מדבר איך וויל צוריק גיין. יעדע קליינע פיצי פראבלעם, איך וויל צוריק גיין, זכרני סדגו, ברענג מיר מיין געפילטע פיש, ברענג מיר מיינע סעמאן, איך דארף, איך דארף, איך דארף מיין, איך דארף מיין, מיינע אלע אמענעטיס, אן דעם, איך, איך קען נישט. און זיי האבן נישט געהאלטן ביים גיין. איך וועל זאגן נאך מער, די אידן זענען געווען אין ארץ, אין מדבר פאר פערציג יאר, פארוואס זענען זיי די אידן געווען ביים מדבר פאר פערציג יאר, פארוואס זענען זיי נישט אריין גראד אין ארץ ישראל, איז דאס געווען א שטראף? פארוואס איז עס געווען א שטראף, איז דאס נישט וואס זיי האבן געבעטן, זיי האבן געזאגט איך וויל נישט אריין גיין אין ארץ ישראל. האט מען זיי געזאגט טען פארט גייסט נישט אריין ארץ ישראל לעב דיר אויס דיינע יארן דא נאך דא פערציג יאר דער עולם וועט שטארבן אזוי ווי עטץ האטס געבעטן דעי בעסיקלי גאט וואט דעי עסקט פאר דעי דידנט געט עני שטראף דעי גאט וואט דעי עסקט פאר דעי האבן געוואלט בלייבן אין מדבר און זענען געבליבן אין מדבר און דער אייבערשטער זאגט ענקער די קינדער וואס איז די קינדער בעסער ווייל די קינדער געדענקן נישט די דאגה זיי האבן שוין נישט די זכרון יסדו מצרים די אידן אין מדבר האבן נישט געהאט די קעפעביליטי פון פראסעסן א גאולה, זיי האבן נישט געהאט קיין קעפעביליטי פון בילדן א אינפערסטראקטשער, פון זיין ביזי מיט עגריקולטשער, צו בויען א גאווערמענט, זיין ביזי מיט מלחמות, ארויסטרייבן די שבעה עמים, די אידן אין מדבר האבן דאס נישט געהאט, זיי זענען געווען ביזי, די גאנצע קאפ איז געווען איין שטיק מצרים, יעדע זאך, נעמסט א טיפיקל פערציג יעריגן אינגערמאן, אפילו פינף און דרייסיג, און און פאנגסט אים אן צו געבן גאולה, פאנגסט אים אן צו געבן רידעמפשאן, פאנגסט אים אן צו געבן בעסערקייט, יעדע זאך, איך רעד נישט יעצט פון א אויסנאם, איך רעד אין דזשענערל, וועט ער יעדע זאך קאמפעירן צו זיין לעבן פארדעם, ס'שטימט מיט מיין לעבן פארדעם? איך האב געהאט א פעי טשעק פאר צוואַנציק יאר, איך גיי ווייטער האבן מיין פעי טשעק? פיין איך גיי זיין א בעל בית אליין, פיין איך גיי האבן מער אפערטונעטי, פיין איך גיי, אבער איך בין געווען צוגעוואוינט יעדע פרייטאג האב איך מיין פעי טשעק, איך קען נישט אוועקגיין פון דעם, מיין ווייב האט מיך נישט לאזן, ס'נישט קיין ריספאנסיביליטי פון מיר, ס'נישט קיין נארמאלע זאך, כ'מיין א נארמאלע געסעטלטע מענטש גייט נישט אויפהייבן זיין ווייב און קינדער און ארויסגיין פון מצרים אין מדבר אן קיין פלען אן גארנישט, און ווען מ'איז שוין יא אין מדבר טו מיר א טובה, וואס גייסט מיך אריינלייגן אויפן פראנט, אויף א וואר זאון, וואס האט מיר געפעלט ביז יעצט? פיין!

דורי דורות טוען מיר עס, אונז פילן מיר זיך געסעטלט אין וויליאמסבורג, ווייסט וויפיל יאר אונז זעמיר אין וויליאמסבורג? לאמיר זאגן זיבעציג יאר, לאמיר זאגן זיבעציג יאר, מסתם ווייניגער באט לאמיר זאגן זיבעציג יאר, די אידן זענען געווען צוויי איבער צוויי הונדערט יאר אין מצרים, האלטסטו זיי האבן נישט געהאט קיין אייגענע חדר שומרים? ס'איז נישט אז מ'איז אויפגעשטאנען יעדן טאג מ'האט געשמועסט און שטיקעט, וואס פארט אוו לייף אזוי? זיי האבן געהאט די טשעלענדזשעס, זיי זענען געווען צוגעוואוינט, מיין זיידע האט שוין געהאט צו טון מיט די מצריים, מיין טאטע, מען האט זיך מסדר געווען, פארוואס האט דער אייבערשטער געוואלט ארויסנעמען די אידן פון מצרים, סאו דער אמת איז אז די איינציגסטע סיבה פארוואס דער אייבערשטער האט געוואלט ארויסנעמען די אידן פון מצרים איז נישט געווען וועגן אידן, אזוי ווייט אז די שר של ים האט געטענה'ט הלא לי עבדי עבודה זרה והלא לי עבדי עבודה זרה, אלע אידן זענען גארנישט געווען בעסער פון די מצריים, זיי האבן בכלל נישט דיזערווט קיין עפעס ספעשל, דער אייבערשטער האט אבער געהאט איין פראבלעם דא, כביכול. די פראבלעם איז געווען אז ער האט געגעבן א פראמיס פאר אברהם יצחק ויעקב, ער האט צוגעזאגט פאר אברהם יצחק ויעקב איך גיי ארויסנעמען דיינע קינדער, איך גיי אויפבויען דיינע קינדער פאר טויזענט פיפעל פאר די עם הנבחר ער האט געהאט א לחץ כביכול פון פארפילן די פראמעס פון קענען צוקומען צו א בני בכורי ישראל איך דארף די פאלק פאר וואטעווער ריזען איך דארף זיי און לעקאוועט דעם איז האט ער געהאט האט ער געמוזט ארויס נעמען די אידן פון מצרים אזוי ווייט ווען ס'איז געקומען צו די רכוש מצרים זאגט דער אייבערשטער פאר משה רבינו איך זאל מוזן גיין נעמען געלט ווייל איך האב צוגעזאגט, דאס האב איך צוגעזאגט, אלעס איז געגאנגען ווייל איך האב א פראמעס דעט איי העוו טו פארפיל און איך מוז נעמען די מענטשן וועגן די פראמעס. יעצט אז מען טראכט אריין אפאר מינוט, חמץ און מצה, וואס איז די חילוק פון חמץ און מצה? מצה איז געמאכט פון מעהל מיט וואסער, ס'האט גארנישט עפעס אנדערש, גארנישט אריינגעלייגט אין עס, חמץ איז די די די וועג וויאזוי ס'ווערט וואס ס'ווערט איז פון זייער אסאך עקסטערנעל זאכן, לייגסט אריין אייער, ריסט מיט סיגעיט, ס'טוט זיך, ס'טוט זיך פון אינדרויסן זאכן, ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי א מענטש קען קוקן אויף זיך, קען קוקן אויף זיך פון אינווארדס אדער פון אוטווארדס, וואס איז די חילוק פון אינווארדס און אוטווארדס מיינט, איך קוק מיך אן, ווער איך בין, איך בין דאס וואס איך בין, איך האב אויך דאס און דאס און דאס. אבער דאס מאכט מיך נישט, למשל, ווער בין איך? איך בין א איד, איך בין דעם אייבערשטנ'ס קינד, איך בין א איד. דו ביסט א איד, איך לייג אויך תפילין, איך האלט אויך שבת, איך עס אויך פסח מצה. סאו, ווען איך קוק אויף די וועג, מיינט עס אז עניטינג וואס איך טו איז א עדישענעל זאך. ס'נישט אז דער אייבערשטער האט מיך ליב, ווייל איך טו די זאכן. דער אייבערשטער האט מיך ליב ווייל איך בין זיין קינד. ער האט מיך געטשוזט פאר זיין קינד און פארדעם האט ער מיך ליב. יעצט אז איך טו זאכן אויך, ס'איז א מורא'דיגע זאך און כ'גיי באקומען שכר פאר עס און און די משל צו דעם איז, די בעסטע משל איז א בן מלך. איינער איז א קינד פון די קעניג. יעדער פארשטייט אז א קעניג'ס קינד האט אנדערע רולס ווי א פלעינע מענטש. יעדער פארשטייט דאס. גיי איך זאגן אז ס'איז א שטראף אויב ווען די קעניג'ס קינד טוט עפעס נישט גוט און מען גייט אים דיסציפלינען איז עס א שטראף? ס'פשוט ס'באלאנגט נישט, מען קוקט אים אן מיט הונדערט פארגרעסערונג גלעזער, מען קוקט אים אן אנדערש ווי מען קוקט אן א פלעינע א פשוטע דארפס מענטש, און ער דארף ביהעיוון אזוי ווי די קעניג'ס קינד דארף ביהעיוון, ס'נישט קיין שטראף. אז ס'נישט פארוואס האט מען אים געגעבן מצוות און א צווייטן נישט, ווייל דו ביסט א בן מלך און ער איז נישט קיין בן מלך, סאו דיך האט מען געגעבן נאך סאך א הייער לעוועל, אסאך א העכערע קלעס וואס מ'האט געגעבן פאר א צווייטן. ווען א מענטש קוקט זיך אן אז מיין גאנצע וועליו קומט ווייל דאס און ווייל דאס און ווייל דאס און ווייל דאס, הי מיססד די פוינט. ס'איז נישט דאס די פוינט, די פוינט איז אז דו ביסט א בן מלך און דאס איז דיין וועליו. ווען דער אייבערשטער זאגט איך גיי ארויסנעמען די אידן פון מצרים, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, סאו די גאנצע זאך איז איך בין ארויס פון מצרים, פארוואס בין איך ארויס פון מצרים? ווייל דער אייבערשטער פאר וואטעווער ריזען דיסיידעט, און דו ווייסט מיט די ריזן ווייל ער האט עס צוגעזאגט פאר אברהם יצחק ויעקב, אבער ער האט דיסיידעד איך אלס אייניקל פון אברהם יצחק ויעקב דארף ווערן זיין טשאוזן טשילדרען, ער נעמט מיך ארויס פון מצרים מיט א גאול, וואס איז די גאול? בני בכור ישראל, וואס איז די גאול? וישם לי סגילו מכל העמים, עטס גייטס ווערן סגילו מכל העמים, אזוי ווייט אז ס'איז דאך דא סאך א טיפערע ווארט אז סגילו, וואס מיינט א סגילו? קענסט מסביר זיין א סגולה? א סגולה איז עפעס א מיסטישע זאך, נארמאל מענטש פארשטיין, גייסט דאס טון גייט געשען דאס, קענסט עס נישט מסביר זיין? די די די בחירה וואס דער אייבערשטער האט גענומען די יוט איז א זאך פון א סגולה, ס'איז נישט קיין זאך וואס האט א הסבר, ס'איז נישט קיין זאך וואס איך, אבער וואטעווער די ריזען איז, און איי דאנט קעיר וואט די ריזען איז, דאס איז די מציאות, די מציאות איז כ'האב דיך ארויסגענומען פון מצרים, כ'האב דיך גענומען פאר מיר. די אידן האבן רידזשעקטעד, זיי ווילן נישט גיין, אקעי, וואס קען איך טון, איך קען דיך נישט גיין פארסן, יעדער מענטש וועט אדורך, זענען אסאך אידן געבליבן דארט, מ'האט דיך שוין ארויסגענומען, קענסט עס נישט דילן מיט עס, נעמסט א דארפס מענטש פון, דאס איז אלע יארן געווען א ארעמאן, אלע יארן געווען א דארפס מענטש, אלע יארן געווען א סלעיוו מענטאליטי. און דו זאגסט אים דו ביסט יעצט די טשויזן פערסאן, ער קען נישט דיעלן מיט עס, ער קען נאר דיעלן מיט פרעדיקטעביליטי, איינער זאל מיר געבן, איינער זאל מיך זאגן וואס צו טון יעדן טאג, איינער זאל מיך זאגן אז נעקסטע וואך וועט אויך זיין וואס צו עסן, אנדערש קען ער נישט. דאס איז אבער נישט די בן המלך. זאגט דער אייבערשטער אקעי, עטץ וועט אלע שטארבן און איבערענק איר די קינדער וועל איך ארייננעמען. און א קעניג בילדט, א קעניג בויט, א קעניג זיצט נישט און ווארט איינער זאל אים געבן, די קעניג גיט. דאס איז די איד וואס האט די אידן פון מצרים האבן נאך נישט געקענט עס פראסעסן, און מען האט געדארפט האבן פערציג יאר אין מדבר, און די קינדער ותבחם אשר אמרתי בלא ועשיה האם יבא ישמעו ולא הם יתנענו והאם ירשיעו, זיי קען איך שוין ווייל זיי האבן נישט די אלע די אלע קאמפארט זאונס, די אלע סלעיוו מענטאליטי וואס די אנדערע אידן האבן געהאט, סאו דאס איז חמץ און מצה, חמץ איז א זאך וואס ס'קומט פון אינדרויסן, ס'קומט פון אינדרויסן, אזוי ווי די א משל וואס איך קען וואס איך דראכט יעצט, נעמסט א ברויט און די שמועסט אן אויף דעם פינאט באדער, וואס איז די עיקר וואס עסטו? די עסט פינאט באדער אדער די עסט ברויט? איך עס ברויט, די ברויט האט אויך פינאט באדער, איינער וועט זאגן ניין איך עס פינאט באדער און איך עס צו צו דעם ברויט, ער האט נישט גערעדט צו די זאך, ווען די איד זאגט אז מיין תפילין מאכט מיך פאר א איד, מיין שבת מאכט מיך פאר א איד, מיין פסח, מיין מצה מאכט מיך פאר א איד, איז אזוי ווי ער רעדט פון די פינאט באדער. ווען ער זאגט איך בין א איד ווייל דער אייבערשטער האט אנקאנדישאנעל לאוו פאר מיך, ער האט מיך ליב אן קיין שום קאנדישאנס, פלעין פשוט ווייל איך בין זיין אויסגעוועלטע מענטש, איך בין זיין טשאוזן פיפל, ווייל ער האט צוגעזאגט פאר אברהם יצחק ויעקב פאר מיין זיידע, דאזענט מעטער. אוודאי דארף איך אויך טון די אלע זאכן, אבער ווען איך שפיר גוט, שפיר איך אזוי באקוועם און אזוי גוט און אזוי קאמפארטעבל פשוט ווייל איך בין א איד מיט די אייבערשטער, אפילו ס'זאל גארנישט עפעס אנדערש זיין, איך בין צופרידן. דאס איז די חייב אדם לראות את עצמו, א מענטש זעט זיך אליין כאילו הוא יצא ממצרים, אזוי ווי ער אליין, ער קומט צו צו א מצב, צו א סיטועשאן, כ'בין אזוי באקוועם מיט דער אייבערשטער, איך בין דעם אייבערשטענ'ס קינד, איך בין א בן מלך, איך בין מורא'דיג צופרידן, און, און, און, און קוק וואסערע זיידעס כ'האב געהאט, כ'האב געהאט אברהם יצחק ויעקב, און דעטס וויי יו טשאוז מי, און ער ווי, ער קומט צו צו א מורא'דיגע מורא'דיגע גאולה, ס'דא א ווארט פון דער בעל שם טוב, ס'דא אזא וואס הייסט א גאולה כללית, וואס גאנץ כלל ישראל שטייט און ווארט אויף א גאולה, אונז האמיר ארויסגעפון גלות, און האמיר דא אזא וואס הייסט א גאולה פרטית. וואס יעדע מענטש אליין קען זוכה זיין צו זיין גאולה טו א סערטען דעגרי, וואס די גאולה קענסטו איין טאג יא האבן קענסטו איין טאג נישט האבן, איין מינוט יא איין מינוט נישט, און עס שטייט מען זאגט ולכו דודי קרבו אל נפשי גאולה, מען בעט די אייבערשטער געב מיך מיין גאולה, ווייל יעדע מענטש אליין קען האבן גאולה, אפילו כלל ישראל איז נאך אין גלות קען איך זוכה זיין צו מיין גאולה, יעדער איינער לויט וואו ער שטייט. וואס איז די גאולה? וואס מיינט גאולה? וואס גייט משיח טון? פרעגסט א מענטש, כ'וויל ארויסגיין פון גלות, כ'וויל ארויסגיין פון גלות. כ'ווארט אויף משיח, כ'ווארט אויף גאולה. אויף וואס ווארטסטו? סאו איך זאג אייביג פאר מענטשן, אז אויב דו קענסט מיר נישט ענטפערן קלאר אויף וואס דו ווארטסט, איז דא א שטארקע טשענס אז ס'גייט אנקומען אדער גייסט עס נישט באקומען. יו גאנא מיס איט. ווען איך ווייס איך ווארט אויף א מענטש ער זאל קומען, און איך דריי מיך צווישן טויזנטער מענטשן, איי האוו נאו קלו וויאזוי דער מענטש זעהט אויס, איך ווייס נישט וויאזוי דער מענטש הייסט, איך ווייס נישט גארנישט פון אים, יו מאסט פראבעבלי גאנא מיס אים. וואס איז די גאולה וואס מען ווארט? און מען מוז עס וויסן, ווייל אויב ווייסט עס נישט קענסטו עס מיסן, און אויב דו ווייסט יא קענסטו זוכה זיין צו עס. די גאולה איז איין זאך וואס די נביא זאגט ומלאה הארץ דיו את ה', ס'גייט קומען א געוויסע דעת אין א קאפ פון א מענטש, וואס א מענטש גייט אנהייבן צו כאפן אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, ער גייט אנהייבן צו כאפן אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, גייט אנהייבן צו כאפן ווי גוט אלעס גייט, ער גייט אריין צו כאפן ווער ער איז, wow איך בין א איד, שלא עשני גוי, wow איך בין א אייניקל פון אברהם יצחק ויעקב, wow מיך האט דער אייבערשטער געטשוזט, wow פאר מיך האט ער אנקאנדישענעל לאוו, ווייסט מיינט אנקאנדישענעל? אן קיין שום תנאים, פשוט ער האט מיך ליב, דאס איז גאולה, דאס איז דעת, אויב א מענטש קומט צו צו די דעת, ער זיצט ביי די פסח נאכט ביי די סדר, און ער פאנגט אן צו כאפן די סיטואשען, וואס אונזערע עלטערן זענען געווען, די סיטועשן וואס די אידן זענען געווען אין מצרים, ס'נישט מ'האט זיי ארויסגענומען פון מצרים, ווייסט די פעימאס ווארט אז מ'קען ארויסנעמען א איד פון גלות באט מ'קען נישט ארויסנעמען די גלות פון די איד, ס'גרינגער ארויסצונעמען א איד פון גלות ווי ארויסצונעמען די גלות פון די איד. א מענטש קען אריינגיין אין א ברייטקייט, ער עסט מצה, וואס סימבעלייזט עס וואס? טאר נישט עסן קיין מצה עשירה, פארוואס? ס'דארף זיין לחם עוני, ס'פשוט פשוט מעל מיט וואסער, גארנישט עפעס אנדערש, נישט דא קיין יעסט, נישט דא קיין אייער, נישט דא קיין אריינגעלייגט די דזשוס מיט די און זאך, גארנישט, פשוט פשוט פשוט מעל מיט וואסער, זעלבע זאך, פשוט פשוט פשוט, איך בין א איד, דער אייבערשטער האט געמאכט א קאמיטמענט פון ויצום לי סגולה, ואני בכור ישראל, דעטס איט, דעטס איט, און פון דא און ווייטער עווריטינג איז א באנוס. אבער ווען א מענטש קומט צו צו דעם, האט ער צוגעקומען צו א מורא'דיגע מורא'דיגע פוינט, ווי ער רעדט נאך איבער קענען עס אריינברענגען די קינדער אויך אביסל, און מען קען עס שפירן און טאנצן און שפרינגען פאר דעם און זיין פרייליך, איינער קידא, יו געט וואט יו עסק פאר, אקעי נאו פראבלעם, דו קענסט נישט? אייבערשטער איך דארף מיינע וועידזשעס יעדע וואך, אקעי נאו פראבלעם, גייסט באקומען דיינע וועידזשעס יעדע וואך, נאו פראבלעם. אקעי? אייבערשטער איך וויל נישט אזאנס דריי טעג דילעיט, נאו פראבלעם, דאס איז איין נקודה, די צווייטע נקודה איז אז עכט איז די, אונז רופט מען עס אן א עונש, אונז רופט מען עס אן א שטראף באט ס'איז נישט אמת, די ווארט עונש איז געמאכט פאר קינדער, ווייל א קינד פארשטייט נישט עפעס אנדערש, די עכטע ווארט איז דיסציפלאן. תיקינון. אזוי ווי דו פארשטייסט ווען דיין העמד איז געווארן שמוציג און דיין ווייב לייגט עס אריין אין וואש מאשין, האט זי נישט געגעבן קיין עונש פאר די העמד ווייל עס איז געווארן שמוציג און גייט עס אריין גיין אין וואש מאשין. נאר ווייל עס איז געווארן שמוציג איך דארף עס זויבער גייט מען עס אפוואשן. א מענטש, אזוי ווי דו פארשטייסט אז ווען דיין קינד גייט גייט גייט עסן פינעף לאליס אין א האלבע שעה און דו לאזט נישט, אדער דו גיבסט א עונש פאר די קינד, האסט דאס געטון, האסט געגעסן פינף לאליס, גייסט נישט באקומען קיין פרייז מארגן. פארוואס טוסטו עס? טוסטו עס ווייל דו ווילסט יעצט שטראפן די קינד, אדער ווייל דו ווייסט אז דאס איז נישט גוט פאר דיין קינד, כדי די קינד זאל זיך אויסלערנען? דו ווילסט דיסציפלינען די קינד. דאס איז עכט א עונש. ס'איז דא איין עונש איז דא, ביסט נישט רעדי פשוט, אקעי, דו באקומסט עס נישט. אין די ביג פיקטשער דארף געשען אז אידן זאלן גיין אויף ארץ ישראל. האט זיך געווען א גוי ער געוואלט ווערן א גר, איז אריין געקומען צו ס'איז דא הלכות אז מ'דארף קודם אפרעדן, זאגן ווי שווער ס'איז, איז אריין געקומען צו א רב אין בארא פארק, ער זאגט אים ער וויל ווערן א גר, פאנגט ער אים אן צו זאגן, יו נאו דעט ביאינג א דזשו יו טעיקינג אפאן יו סיקס הונדערט און טירטין אבליגעישאנס, זאגט ער וואס הייסט? איך פארשטיי נישט, איך האב קיין סיקס הונדערט און טירטין אבליגעישאנס? איי נעווער הערד דעט. זאגט ער וואס הייסט יא איך קען נישט אנדערש איך זאגט ער איי אלוועיס לוקט עט איט לייק סיקס הונדערט און פירטין פריווילידזשעס האו טו געט קלאוס טו השם. די רב האט עס געהערט און ער איז געווארן א גר. ס'איז א אפערטונעטי, סאו וואט? דו ווייסט וואס עס מיינט א מענטש קען זיצן אויף די העשב ב און מקיים די מצב? און כ'טוה וואס די מלך, די אייבערשטער, די בורא כל עולמים, דער וואס האט באשאפן אלע וועלטן און פירט אלעס, ער זאגט מיר, חיים, עס מצה, יו געט קלאוס טו מי. כ'מיין, איטס אנבעליוועבל. סאונדס סאונדס אלמאסט אין ליגט און די גאנצע זאך פון שבת הגדול איז אויך דאס זאלסט נעמען די די די די עבודה זרה פון די מצרי און זאלסט מאכן פון דעם א קרבן פסח ארויסצונעמען און אריינצולייגן די גאט די מצרי זאל קריצן מיטן ציין און איך זאל שטיין פעסט ניין ניין ניין דאס האט מיך דער אייבערשטער געהייסן און איי נאו וואט איי וואנט טו דו און זאג מיר נישט וואס צו טון דאס צו בויען די איד זאל קענען ארויסגיין נאכדעם.